Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod vun Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Pit a mam Gilles. Gudde Moien!
Ohayo gozaimasu an hässlech wëllkomm am neie Joer, Pit! Jo, 2021, mir hunn et gepackt, mir hunn et iwwerlieft, awer et ass nach ëmmer esou schiel ewéi virdrunner. Nawell jo, mir hunn et iwwerlieft. Mir wëssen net wéi, mee mir hunn et iwwerlieft. Iergendwéi, jo.
Has de e bëssen awer e bëssen a klengem Krees gefeiert?
Jo, véier Persounen, ne? Sou wéi s de kanns halt, ne? Jo, genau, genau.
Dass, dass halt esou. Wëlls de dass soen, jo.
An du? Jo, gemiitlech heiheem. Gutt, gutt gefriess natierlech iwwert d'Feierdeeg, ja. Ech mengen, Ja, hal eis, op.
eppes aneschters kënne mer souwisou net maachen, dann kënne mer eis wéinst gutt goe loossen, soe ech mol esou. Voilà. Mir ginn, mir doen eis schonn heiansdo ze vill gutt goe, muss ech soen, mee bon. Jo, jo, wann s de esou kucks, wéi an wat mer iessen, ass all Dag Chrëschtdag, soe ech mol esou.
Ja, nee. Geet ass einfach ze gutt.
Geet ass einfach ze gutt. Mee lo ass lo ass Joer an do an ähm, ja, gëtt fläisseg äh, geschafft.
Gëtt rëm fläisseg geschafft an ähm, Meer sinn dës Ke hei fir iwwer doheem heescht déi Lëtzebuergesch Zeen oder generell déi Lëtzebuerg Metalzeen an déi Lëtzebuerg Musik ze schwätzen. Genau.
An da si mat Dave Dave an d'Këchte wulle gang, well do ware mar eng Zäitsche ganz aktiv. An e bësse rausgerutscht, mee mir hunn eis awer elo e bëssen dru ginn an dat gëtt erëm e bëssen eng Improvisatiounsepisod, mee et ass egal. Ja, mir hate bësse recherchéiert, awer och am Internet kanns de net esou vill recherchéieren. Et ass schwéier eppes ze fannen, wou d'Ursprong sinn an esou weider. Nawell jo.
Jo, mir haten och deelweis nach Saachen, déi mir nach wëssen, hu mer da geholl an da probéiere mer elo an der Episod hei de Leit dobaussen dann matzedeelen. Absolut.
Ähm, wat mir lo do zum Beispill direkt opgefall ass, ass an du hast grad selber gesot, das schwéier fir ähm, ja fir so soll mal en Archiv oder generell Infoen vun vu fréier ma wann man so fréier menge ma ja 80er 70er wat ass du gelaf wann ech so an der Familie rondrem kucken an bëssen froen wat ech och gemet hunn an schmengen du hat och gemet so D'Originne vun der lëtzebuergescher Metal-Zeen, déi leien definitiv am Punk, wou Mëtt der Achtzeger eng kleng Zeen sech gebilt huet zu Lëtzebuerg, zimmlech underground. A fir doriwwer eppes ze fannen, ass wierklech bal onméiglech, gell? Wa elo dobaussen iergendwelch gutt al Punks eis nolauschtere, vläit kënnen déi eis jo e puer Nimm soen an e puer Infos ginn, well mär sinn do net fündeg ginn. Ja, nee, dat ass och schon vun hinnen existéiert héchstwahrscheinlech och guer kee méi, ne? Ja, ech menge mir si lo 2021, dat si schon 20 Joer bis 2000 da wären an nei gëtt natierlech 40 Joer, gell? Also dat ass schon e Strapp, gell? Ech meng dat dat Eelst, wat ech nach aus deem Beräich kennen, ech weess awer net wéini déi sech déi gegrënnt hunn, dat waren äh, Toxkäpp, déi déi Ska-Punk-Band. Ech weess net, ob Ja. s déi nach kennt.
Ja, méi sche- äh, wa- ech meng dat war awer och Mëtt oder Ufank 90er kann dat gewier méi ech hu keng Ahnung, ech ech weess et och wierklech guer net. Dass dass schwéier soen an vu dass generell um Radio ass jo souwisou weder Punk weder Metal zu där Zäit gelaf. De Grond soll mer de Grondsteen vun der lëtzebuergescher Musik oder ass halt probéiert ginn am Radio präis ze ginn. Mee de Radio war dominéiert natierlech vu vun Schlager, vu Pop a vu Chanson française natierlech. Ja, mir schwätzen ja.
do natierlech lo, mir sinn lo äh, soll man déi Siechter Siwenscher wenn huet dat éischt rockegt bësse méi äh, so ja bësse méi aktives ugefaangen, méi bis de Mettel du komm ass dat war awer du nach a gute Strapp ass awer. Schmengen sou wéi mar eis lo bëssen so ugekuckt hunn, kann ech scho bal soen, datt äh, Ufang 90er huet sech dann do awer eppes gedoen. Ja, ja, géif ech och soen. Also déi éischt Bands, déi mir elo, déi och deelweis haut nach existéieren, hunn sech do gegrënnt gehat. An jo.
Dat ass och, wéi soll ech soen, déi Leit, wou deemools ugefaangen hunn an den Nonzeger oder somat an Ufank Nonzeger, Déi konnten och net, an ech denken och haut sinn nach, ech menge wann iwwerhaapt eng Band ass, déi kann dovu liewen, héchstens héchstens eng, wou mer elo géing afalen. An da sinn ech mer och nach net ganz sécher. Et ass schwéier fir domat Geld ze maachen an fir deng Saachen ze promoten. A mir schwätzen do natierlech vun den Nonzeger, wou den Internet och nach net esou verbreet war. An deen eenzege Moyen, wou s de halt do has fir e bëssen Opmierksamkeet ze kréien, war halt duerch Concerten. An. Dat war einfach don esou. Also haut hues de do, kann ee scho bal soen, e gutt Stéck méi einfach, gell? Ja, ja, well och déi Bands, déi haut aktiv sinn oder nach ëmmer aktiv sinn, déi fënns du och mëttlerweil op, äh, looss mer soen, op däitsche Plattformen, däitsche Metal-Forumen, äh, wou deelweis och hir Albume reviewed ginn. Also déi fënnt ee mëttlerweil och, äh, am Netz gutt gutt erëm muss ee soen dat stimmt an ja. Deemols war dat kurz dat komplett vergiess net dat emol meeschtäit fir Lëtzebuschen net kann nee.
ofgesinn.
Ja. An noch do solle man dozou kënnt, wann ee lo kuckt, wat wat haut haut do ass an zu der Zäit vu Mäer och nach vill rausgaange sinn heescht och hat sech dann noch Lëtzebuerg Bands kucke gang. Do war richteg vill lass gell an do dat war richteg ofwiesslungsräich an mhm, ähm, mhm. war do wirklich fir all Ouer Apps dobäi kannst du schon bald so gell. Genau wat war dann so fir dech déi éischt Lëtzebuerg Band wost du dech kannst erinnern oh hei cool dat mir selbst hunn an dat do gefällt mir. Ech mengen ech mengen beim bei der éischter ass man net opgefallen oder voilà mir mussssen einfach so wie das die All, bal all lëtzebuergesch Band séngt op Englesch. Jo, jo.
Dat ass scho mol bal d'office. Mee ech mengen, ech mengen et war Defdump. A wéi ech lo erausfonnt hunn, natierlech, okay, et si Lëtzebuerger, war ech esou, Wow, wat mega! An dann ech selwer dann an deem Fall och soi-disant Museker, dann bass de esou, Wow, dat ass awer mega! Dat, wéi kënnt dat? An da fänks de un, natierlech och e bëssen ze sichen. Mee. Fir elo op Defdump ze kommen, Defdump, wéi kanns du Defdump beschreiwen? Dat ass Meth awer schonn. Meth.
Fir déi Zäit vläit schonn, denken ech. Hardcore war am ball Fall mat dran. Ech géif et elo vläicht net onbedéngt Methcore nennen, ech weess net. Net vläicht Methcore, mee et hat awer definitiv seng seng weird Elementer dran, wou, mengen ech, zu deem Zäit net jidderee verstanen huet. War vläicht e bëssen hirer, si waren hirer Zäit e bësse viraus, jo. Dat stëmmt.
Mä ech hat si och kennegeléiert. Dat war domols an der Lycéeszeit, hat ech eng äh, eng CD gehat vun Label Winged Skull hunn déi geheescht. Ich weess net, ob s déi kenns. Da war haupt, Vum war Numm hauptsächlich hier. Punk drop. Na, also Mhm. gréisstendeels war Punk an war awer och zwee Lidder drop. Ee Lidd vun Death Damp war drop, ich mengen Cliché, dat Ah Lidd. ja.

Ech mengen, wann ech mech richteg entsënnen, mäin éischte Metal-Concert an deem Fall, ech mengen dat war souguer déi zwee zesummen, mäin éischte richtege Metal-Concert war Soulfly an do war Deftombed Opener. Ja, an, ja. Ähm, an ech hunn net ganz vill Leit gesinn, dat ass mir schon e bëssen opgefall. Dat kann ech mir souguer nach drun erënneren, äh, an der Schlaang viran. Ähm, Déi meescht haten natierlech Soulfly-T-Shirten un oder sou, awer Natürlich, ech hunn souguer ja. Leit gesinn, wou dann Deftombed-Shirts unhate, gell. Ech mengen natierlech déi éischt, den éischten Opener op engem Concert, du kriss se mat, wann s de Chance hues ass et voll dénges, mee mir sinn einfach mol éierlech, ganz oft ass et net esou. Mee dat huet mer dunn awer och geheellos zougesot an dat war wierklech ofgerappt, gell. Dat war, wéi soen ech, wéi hat ech, wann ech haut misst se definéieren a mat enger anerer Band vergläichen, ginn ech awer soen esou, De lëtzebuergeschen Dillinger Escape Plan se bessen fir wahnsinneg ass am Schluss. Ja, si hat am all Fall definitiv hir Live-Show war gut genug, dass se kéint Ja. sou bezeichnen. Ne? Ja, definitiv.
Äh, wann ech mech net komplett irren, waren si domat och bei der Aweiung vun der Rockhal. Also net net den alleréischte Concert, ech mein alleréischte Concert Rockhal, dat war Prodigy gewiescht, awer den Dag dono war Korn.

Äh, nee, This is- du wars. Ech konnt leider net. Ech war do leider verhënnert gewiescht. Dann, dann wars de Dave a menge Gedanken. ja, This is Forevermore, dat war hir lescht CD an dat war Ja, nach eng ja. Kéier e gudden äh, Hei wann ech glift, Duebel, Duebel LP. Mee mir hunn aus der CD eppes anescht ze man. Ech weess och net, ob d'Jongen haut nach iergendwéi aktiv sinn. Mee se si bei wäitem net vergiess. Also ech mengen déi, wou hei nolauschteren an déi Leit, wou eis kennen an Kaméidi generell kennen elo, Äh, denen ass Deftam secher e Begrëff. Definitiv ja.
Mee déi hu mech muss also mech persinnlech na laang net sou markéiert wéi äh, déi aner, wou ech lo wäert soen, wou mé allen zwee och äh, ageotemt hunn minn CD ka vu mer se nëmme konnten, Wa mer gese gesinn hunn si mer op Bléit erstolzen ass Ex Schazechen erwähnt ja, genau. Voilà. An äh, dat dat war. Dat war einfach Fauscht an d'Gesiit, gudden Death Metal mat bësse Core gemëscht. Dat war ja dat war richteg richteg Chapeau gell. Waren hirer Zäit och e bësse viraus, wa si hate scho si waren ëmmer sou ja spéider hin waren se bëssen Deathcore genannt ginn, wou dann nach guer keen guer net wierklech eng Deathcore Zeen gouf ne. Dofir ech fir mech waren si och ëmmer einfach. Death Metal, richteg gäilen, brutalen Death Metal gewiescht, gell? Jo, ech mengen den de Fabrice op op de Vocals, den deen haut och nach ëmmer bei Cosmogon ofrappt an ech mengen och nach yeah. äh, och nach een anere vun hinnen, wann ech mech elo net ieren. Mee si man lo net genau sécher. Mee egal, also d'Lëtzebuerg 10 lieft an dat ass och dat ähm, wou ech lo grad wollt soen ass äh, wou aner Bands verschwannen oder sech decidéieren sech ze trennen, well se aner Ideen hunn oder aus wat fir enge Grënn och ëmmer. Et ass esou e bësse wéi oder de Moment ass et esou wéi Champignonen. Iwwerall do poppt eng op, do ass dann eng an dann ass do erëm keng an et et méi méi d'Zeen ass soen ech mol esou gebonnen, datt bal jidderee kennt sech iergendwéi, gell. Jo, dass et wierklech, dass et, dass et Familljebetrib soen ech mol esou. Jo, jo. Et ass eben e klengt Land. Ech mengen, et ass an all kleng Gruppéierung héi am Land ass et sou, dat jidderee jidderee kennt an ech mengen och an de Metal-Frënn an de Metal-Heads äh, op Concert gist, du kenns voilà. ëmmer mindestens 20 Leit gell dat ja. secher gell. An a mindestens nach enke 50 wusste ah, okay den do wat lech do okay ja, das, genau, genau. Das ëmmer gings äh, ja wann ze gings heem goe so muss sagen, ja. Ja ja ëmmer selwech Gesicht dat ist am Concert das, das geil. Ech war war cool Zeitite gewichtchten bei der Fall. Ja. War cool Zäite gewiescht. Ech mengen, déi Zäite ginn der haut nach, just datt mir net méi grad esou aktiv dobei sinn. Dat ass, dat muss een do erwähnen. Mee dat, do, do si mer jo fläisseg. Jo, jo. Do wëlle mer jo erëm hin. An natierlech och dann iergendwann eng Kéier e Concert kucke goen, well ech mengen, datt och, mir hunn dat jo schonn eng Kéier an enger, an enger klenger Spezialepisod erwähnt, also vergiesst déi lëtzebuergesch Bands net, well. Duerch esou Situatioune wéi de Moment kann halt gären e Stréch duerch d'Rechnung gemeet ginn. Ech soe mol esou, déi meescht natierlech liewen net vun der Musek, dat heescht, dat heescht se verdéngen awer hiert Geld enzwousch aneschters. Mee egal, wann een da kann deem ganzen, deem ganzen Thema Musek, Thema Metal kann ënnerstëtzen, andeems ee senger Liiblings-lëtzebuergescher Band Keng Ahnung, en T-Shirt keeft oder eng CD keeft oder sou, dat ass ëmmer gehollef, gell? Genau, well och Musek maachen kascht jo alles, ne? Du muss jo e Studio lounen, du muss hei maachen a do maachen an alles kascht Geld an wann s du wëlls T-Shirt nach dobäi an a Merch wëlls produzéieren, dat kascht alles Geld. Si maachen et gär, kann ech verstoen, ech géif et och gär maachen, wann ech am Fall wier, ne? Mee jo, da musse mir se och dee Moment ënnerstëtzen. Ja, an wann een esou kuckt, ech hat do eng Säit fonnt, ech mengen fir déi Leit dobaussen ass Encyclopaedia Metallum keen, kee frémme Begrëff wahrscheinlech, dat ass e Metal-Archiv, dat ass e Metal-Archiv wou e bësse vun alles steet. Hu mer och eng, eng ganz flott Lëscht fonnt, wou der, se sinn zwar net all drop, mee et sti genuch Bands drop vu bal all Genre, mengen ech. Do gesäit een och déi wou nach aktiv sinn, déi wou sech getrennt hunn, Saache wou mer guer keng Ahnung hu wat leeft oder ja also dass dass och do genuch dobäi an do ass mär zum Beispill eppes opgefall an doriwwer wollt ech eng Kéier kuerz kuerz diskutéieren. Et ass en extrem héijen jo wéi soll ech soen, de Genre, dominéierende Genre zu Lëtzebuerg hunn ech d'Gefill ass Thrash Metal an Death Metal, vun deene Saache wou nach aktiv sinn. Ja, ja, dat war ech schon schon ëmmer schon fand, dat hei Lëtzeburg immens vill Extreme Metal Genres an der Wee waren ne ja. Och, äh, vun Solomon tschend 2007 an 2016 ongeféier wo äh, Defcore Metalcore immens äh, dominant war ge ja, war ja, noch ja. immens vill immense men immens vill Lëtzeburger Bands wann du dabei leider ginn der Film nimi sovill mhm. awer tö seg Spuren hanner los ne? ich hat immer gefillt dat Hei a Lëtzebuerg, ech meng, wéivill soll de mol Power Metal Bands kenns de hei a Lëtzebuerg? Et ginn se ne, mee ech kenne jo net ganz vill, muss ech soen. Ech ginn der do absolut Recht. Ech hunn do och déi Lëscht gekuckt an ech mengen, ech komme mol net op fënnef. Wann ech och elo, okay, da misst ech scho bal déi klassesch Heavy Metal Bands dobäi zielen, wéi Thousand Lakes, wou meng ech och schonn éiweg dobäi sinn. Et gëtt nach vläicht esou Elysian Gates, hat ech eng Kéier erwähnt. Dat ass schonn bësse méi Power Metal, mee et ass wouer, et ass, dat ass e bësse wéineg. Wat am Fong lusch ass, well mer, wéi mer schonn an eiser Power Metal Episod geschwat hunn, mir grenze jo och un Däitschland. A wann ech esou kucken, déi Leit wou ech elo kennen, sinn och extrem vill an Däitschland ënnerwee. Ech weess net ob dat der zesummenhänkt, ech denken éischter net, mee et ass e komeschen, dass, dass mer, dass ass e bësse komesch, soen ech mol esou, dass mer do net méi Power Metal Aktivitéit hei hunn. Muss och kucken.
Souguer an Däitschland ginn et haut net méi all ze vill nei Power Metal Bands, ne? Dat stëmmt natierlech och, jo. Ma dat do sinn alles Bands, déi esou tëschent, jo, och tëschent ufanks Zweedausender bis haut gegrënnt gi sinn. Ass normal, dat dat ass e Genre, dee stierft och e bëssen aus, muss ee leider soen, ne? Net komplett, e bleift natierlech ëmmer do, awer et gëtt manner, ne? An ech déi als Extreme Metal eben extrem beléift hei a Lëtzebuerg. Ja bon, ech mengen net schlëmm. Für mich Gottes Willen. Nein, nein ich fand mich auch nicht. Ich noch durch die Liste muss ich so andere Sachen nach fand, wo ich muss so okay, da das da das ganz angenehm. Ähm, mehr, ähm, ich freue mich, ich freue mich, ähm, wodurch das könnt zwar, dass man direkt, ähm, okay, wie viel davon ist ab? Punk-Zeen geschwat, wou minimal war. Ob dat elo vläit en Impakt hat op d'Zukunft vun dem lëtzebuergesche Metal, deen dann monster komm ass, kann natierlech sinn, mä mag dohinnergestallt sinn. Dat wësse mer net esou genau. Wann ech och kucken, vill vun deene Leit, och bei deenen ech scho gehaangen hunn, déi hunn ëmmer gär esou Saache wéi A Soul elo mol Lamb of God oder Amon Amarth gelauschtert, gell. Dat war ëmmer esou, de Melodic Death Metal war ëmmer esou dee Moment, dominant Musik déi gelauschtert ginn ass an de Kreeser ne an ech denken dat hat vläicht och domat vill ze dinn huet. Ja, kann Wieso ich so soen. wees ech lo net wieso Kann- wees ech net. Kann ee so soen.
Ja. Och, och, ech muss da lo soen, lo wou s du et sees, och déi Leit äh, vun där Zäit, mat deenen s de da gehaangen hues oder esou, da war effektiv, War effektiv ëmmer Melodic Death Metal, wann et net In Flames war, war et At the Gates oder sou oder aneschters. Lusch, mee firwat net? Ech mengen, mir hunn do wierklech eng grouss Auswahl. Et ginn natierlech och aner Genren, wou mer ganz houfreg houfreg driwwer sinn. Natierlech, mir zwee sinn absolut Black Metal Nerds an do ginn et der och e ganze Koup. Ganz vill sinn der zwar och net méi aktiv, mee. Wierklech eng grouss Lëscht, wou ech lo perséinlech net geduet hätt, dass mer schonn esou vill haten an der Black Metal Zeen. Jo, hat ech och net geduecht, dat stëmmt. Eng, mat deene mir och, ech wëll net, ech soen einfach, mir hu Kontakt mat deenen, well mer eis och kennen an natierlech déi üblech Saach, du gesäis dech op Concerten an hei an do an du gees op hir Concerten an do ass mär perséinlech Incest. Also net net de Begrëff Inzest, mee d'Band Inzest, wuel verstanen. E ganz groussen, äh, e ganz grousse Virreider, fannen ech, vun der lëtzebuergescher Black Metal Zeen, well se einfach erëm soen, okay, mär wëlle knaschteg kléngen an mir hunn eppes ze soen. An Inzest ass net einfach nëmmen en Numm, mee et stellt e bëssen, e bëssen, e bëssen duer, wéi d'Mënschheet

Äh, wien? Vergiess et, alles gut. Mir schwäifen do hin an eiser satanistescher Vue. Mee okay. Äh, jo, mee och hire leschten Album, äh, Collateral Damage, ech fand deen zimlech gäil, gell? Das, das mat War ee een vun deene ziemlich beschten überraschend gut. aus der, aus der Spart zu Lëtzebuerg. Si erënnere mech ëgentwéi e bëssen u Marduk all Kéiers. So Ja. e bëssen, Ja. och well se sou e bëssen déi, äh, ja, liicht Krichsthematik hunn esou ja, ja. Äh, dat erënnert mech ëmmer direkt um Marduk. Gute Marduk.
Ja, Gut.
also net schlecht in, in um Marduk äh, ze vergläiche gewiss. Nee, nee, nee, nee, guer net. Ech meine, dat hunn si menglech och schon enke gesot, wann ech mech kann erinnern. Okay. Ech hat, äh, ech hat op ihrer Release, déi war heit zu Rëmling. Da ähm, konnte ech leider och net dobäi sinn, ja, ech war déck ugepisst. Kee Stress, mee du selbst verpasst. Ech mengen natierlech, Natierlech, mir hu grad virdrun och gesot, esou Concerten an esou, mir hunn natierlech déi grouss Venues an esou, Atelier, Kufa, Rockhal an déi verschidde bësse méi grouss Festivals oder soi-disant Festivals, wou mer dann hei hunn. Mee e Groussdeel vu Concerte gëtt nach ëmmer a Caféë gemeet hei an dat huet awer e gewëssene Charme, muss ech soen. Absolut.
Iergendwéi dat, dat Knaschteg. A wann s de dann natierlech esou, esou eppes ebe wéi Black Metal hues, wat fir eng besser Plaz wéi hannen aus? An engem Keller, gutt schmuddeleg. Du kriss keng Loft dobannen, well s de vun der, vun der Dampmaschinn gëss erdréckt. A fréier hues de nach dobanne gefëmmt. Mäi Gott, ja, da bass de. Dabei, dat nach dabei. Dann hues de dech dräimol missen dusche goen, wann s de heem komm bass, fir dass de de Geroch lass gëss. Mee gutt. An wéi gesot, hir, op hirer Release, dat war, dat war richteg eng, dat war eng gäil Show. Fir an engem, fir an engem Café, esou wierklech ofgerappt Jongen. An ech hat dunn och mat, mat hinnen e bësse geschwat.

Ah jo, mat deem mer, jo, eis, eis scho bal urgrouss Väter vum Death Metal, ja. mengste déi? D'Pappe vum, d'Pappe vum Lëtzebuerger Death Metal, kann ee scho soen. Ja, ech wëll se net ze vill al maachen, ne. Jo, si schonn säit den, säit den Mëtt Nongzeger si se dobäi. Mir schwätzen natierlech vu kengem anere wéi Desdemonia. Ja.
Einfach eng Kult-Death Metal Band hei aus Lëtzebuerg, déi och, keng Ahnung, ech hunn och, ech mengen, ech hunn zwee Albume vun hinne gelauschtert, déi sinn allen zwee richteg, richteg gäil. Ja, och alles gut Oldschool produzéiert, Death keine Metal.
Ahnung. Ja, ja, kann och ich war doch ëmmer im iwwerrascht, wéi gut äh, Lëtzebuerger Musik op der CD kléngt gell. Muss Ja. ich so. Desdemonia ass e Begrëff an fir déi Leit, wou, wou keen Desdemonia kennen, mengen ech lauschteren den Challenge hei souwisou net. ja, ja, dat dat kann secher. ech schon, kann ech schon bal se soen. Ähm, ja, an ähm, wa mer lo souwisou bei Desdemonia sinn, da soen ech och mol sou, an du hues gesot, äh, CD si gut produzéiert, mee Kanns de dech och nach erënneren, wéi s de esou, wou bass de esou Saache siche gaangen, wann s de wollts eng. Ja. Eng lëtzebuergesch CD? Concerten. Ja, Concerten.
Oder wann s de Chance has, dann hat den de Monsieur aus dem CD-Buttek beim Palais hat dann alles, ne, parat. Ja, dat ass awer och ni méi esou wéi fréier, ne, dat. Nee, nee, nee, nee. Nee, dat net.
Nee, en huet säi Chaos warscheinlech geraumt an huet d'Halschent entsuergt. Ja, ja, ech hat en, eng- ech weess ni, wat ech gefrot hat, ob ech eng lëtzebuergesch Band, ob en dovun eppes huet an. Äh, Mir seet net nemme ganz vill vun lëtzebuergesche Saachen, och schon e puer Joren hier, dat läscht schon puer Joer zréck.
Ech kann et och verstoen, ech mengen dat ass och ee vun den Grënn wisou dass jo ech mengen den Här huet verkaf oder wollt verkafen. Mir schwäifen zwar elo of, mee ech mengen dat ass eppes wat ee kann erwähnen, well. Och gehéiert och zur lëtzebuergescher Metalgeschicht deen Eben, Buttik ne, absolut. Wéi mir zwee an d'Schoul gaange sinn, war dat halt nach net esou mat mat Amazon oder hei an do oder Bandcamp oder esou, du hues halt CDe kaf, gell. An souguer wanns de Lëtzebuerger CDe wolls, dann hues de oft misse sichen, gell? Laang misse sichen. De Cactus hat souguer eng Zäitche laang CDen. Et war zwar. Jo, jo, jo. Scarlet Angel haten se, mengen ech. Ok, krass.
An, an Déngens.
Ech Déi hunn zwar herno e bëssen hire Genre geännert, dat war Eternal Tango, war och e ganz grousse Numm op der Zeen. An hire mat bekanntesten an och, ech soen emol, hiren Hiatus duerno war Welcome to the Golden City, meng ech huet den Album geheescht, oder einfach Golden City huet e geheescht. Absolut Meeschterwierk, fannen ech. Dat war net méi dat wéi fréier, et war net méi haart, awer et war verdammt, verdammt gutt, gell, richteg gutt projizéiert. An jo.
Das an, war ja, wirklich ähm, stark.
Dat war, war, kannst du wirklich so, also dat war top notch. war zwar echt da me, me, ja wie kann ich so mi rockig orientiert zum Schluss ja, ja. Me, ähm, sie hatten auch vier run äh, nach een Album wo ich auch allein musste Nu sich ähm, welcome to the Ings Café irgendwelch so etwas. Me, ja, okay. ich komme net trop an äh, dat war aber dann auch schon Soen ech mol, déi hunn sech och vun Deftamp inspiréiere gelooss. Do war Hardcore a Metalcore dra gemëscht an ganz liichten Hardcore awer méi Metalcore orientéiert. An de Cactus hat och hir CD verkaf an zu engem, zu mengem Erstaunen, muss ech ganz éierlech soen. Hm, maja, scho iwwerrascht, hunn ech nach net gesi gehat. Jo, bauel mëttlerweil net méi. Ech mengen, wee keeft haut nach CDen, net zu Jänschs, ass ewéi online. Mir sinn einfach elo éierlech, gell? Ja.
Ja, an der Metalbörse dat ass natürlich och eppes wat een net däerf vergiessen. Dat ja, stëmmt schon la cool schon laang zu Lëtzebuerg Programm ne. An ja do keefst du dann zwar net nëmme Lëtzebuerg Saache mir du passt awer méi wie secher, datt de mindestens een oder 20 halt aus der 10. vun hei gesäis. Do misst och mol enke réck goe wann der enke wier. Ech war scho laang net méi op der Metal Börse. Déi lescht war meng, ech mengen déi war Ufank dëst Joer eier dee ganze Chaos do ugaangen ass. Ja. Jo an elo wäert ni méi eppes sinn. Mir bleiwe elo fir ëmmer dobannen. Nee bitte net. A mir ginn ni méi virun d'Dier. Ech muss dat do, ech muss dat do och enke higoen well ech hunn. Ech hun lo mëttlerweil och ugefaange Placken ze sammelen. Ech freu mech. Freu mech, dat gëtt erëm vill Geld ausginn, dat weess ech elo schon. Also fir Placken natierlech, mengen ech. Du weess och wéi et ass.
Jo jo, ech weess och wéi et ass, mee ech hunn awer elo, ech muss ganz éierlech soen, ech hunn elo mol de Korken op d'Fläsch gemeet, well d'Fläsch ass esou lues eidel, gell. An ähm, ech hunn eng eng okay Sammlung ech meng schon Schuld ech kafen net alles muss ich ganz ehrlich so nee natürlich net natürlich menge bei der wird dat net ernst sinn aber äh, die wichtig Sachen dort sicher also, ja mir wann ich dat so gemacht dann dann vun ich awer alles he vollsto ge das immer so wis weißt du, ich kilo Beispiel ähm, Ech war elo nach de Mëtten am Saturn, Gott, oh mäi Gott, war do vill lass. Mee jo, Swatta ass eng aner Saach. Si hunn och eng anstänneg Kollektioun vun LPen a vu Vinylen. Jo, ech kann do ni laanscht goen, ouni ze kucken. Mee ech muss mech awer ëmmer wierklech kontrolléieren, fir net erëm eppes ze kafen, just well se et hunn. Natierlech, natierlech.
Mee mir schwäifen of.
Mir schwäifen dohin, zack am neie Joer, a mir bleiwe klassesch.
Ähm, Wou waren wir stehen geblieben? Ech hu guer keng Ahnung.
bei den äh, bei, bei de Lëschten alt wéi- Äh, wéi- bei wer der, wat bei der wou.
Metalbörse, bei der Metalbörse.
Metalbörse, ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, auch ganz wichtig, auch ein Sammelpunkt hier in Lützeburg. ja.
Ähm, dann, ja, was auch schon angeschwärzt, äh, wir hatten verschiedene kleine Festivalen hier am Land, hun, Yes. äh, auch teilweise Open Air Festivalen, äh, wéi zum Beispill den Food for your senses, deen et zwar mëttlerweil och net méi an där Form gëtt, wéi en enges Häercher gëtt. Schéin. Hues du gedronk oder wat? Selbstverständlech. Wasser.
Du soos. Jo, de Food for your senses, deen et och elo mëttlerweil net méi an där Form gëtt, wéi et e gouf. Ech mengen elo net alleng duerch Corona, mee ech mengen, dee wor schonn 2019, 2018 vill méi kleng oder war esouguer iwwerhaapt nach, ech weess et net méi. Et war nach méi wéineg mikroskopesch. Ja nee, die Zeit wot nach zu, zu, zu tënten war dat war och ziemlich geil gewircht muss war immer zum wo soll konst kampéieren da war ziemlich groß gewircht an du hast och vun alle Masse do ge Rock metal elektronisch Musik Hip-Hop war war schon ziemlich geil was du gebuet gut besicht ja dat stimmt ja. An dann ass nach den, den E-Lake Festival zu Iechternach, Iechternach Séi. Ja. Äh, och onm erëm gär äh, lëtzebuergesch Bands do getraff. Na, Mhm. äh, das war immer, wie war dat schon méi? Ich mein, war immer Freides owes war méi Rock an nach dono war Techno, mengen ech. Mhm. An da hat auch mal vill, vill lokal Bands do gespielt. An dann hast du och nach den äh, War zwar, ech wëll net soen méi kleng, mä de Fête de la Musique zu Diddeleng. Jo, och ganz wichteg. Dat kann een och gären erwänen. Ganz, ganz wichteg.
An jo, a ween organiséiert esou Concerte? Ganz oft ginn dat natierlech esou vu Collectives gemeet.
Bon. Kleng Asbl'en esou. Ah, voilà.
Momentan ass et esou, säit e puer Joer huet natierlech d'Rockhal an den Atelier, wou wierklech zu enger richteger Gréisst gewuess sinn, net nëmmen elo zu Lëtzebuerg selwer, mee och iwwert d'Grenz eraus. Ech mengen, mir hunn mëttlerweil richteg, richteg gäile Programm, well op Lëtzebuerger Bünen an ech fannen dat richteg gäil. Mee si hunn, si hëllefen natierlech och elo aus, wa Festivals oder sinn, mat e bësse méi Bands. Mee wéi, wéi mer scho gesot hunn, mir ginn och vun Asbl'en, wéi zum Beispill dann Earthbound Collective oder Noise Collective, mat deene mer och schonn e bëssen ze dinn haten, Ähm, déi setzen sech natierlech dofir an, dass dass et, dass et um Lafe bleift an ähm, déi, déi, déi muss een och absolut erwähnen. Wat eis nach opgefall ass, ass ähm, wie gesot, Ufank der 90er, soi-disant Mëtt 90er huet dat ganz Fouss gefaasst. Et war awer e bësse méi roueg, heescht et war net lo sou besicht wéi wéi haut zu daags an dat ass, kann ee scho bal soen, Ufank 2000er komm, Wéi dunn och déi éischt Metal Battle op Lëtzebuerg komm sinn. Jo, jo, jo. Metal Battle, dat ass, jo, dat ass eng Metal Battle fir op Wacken dierfen ze spillen, soe mer mol esou. Genau, dat ass scho mol zimmlech gäile Schäiss, ne, well wie wëll net zu Wacke spillen, ne? Wie wëll net zu Wacke spillen? An deejéinege wou, meng ech, gewënnt, dee kritt, ech mengen, e Plattevertrag oder zumindest kann en ee Studioalbum, meng ech, ophuelen an du kriss eng gewëssen Zomm, ech weess elo net genau wéi vill datt et ass.

Déi verréckt vu Blackout Beauty. ja, ja, Blackout Beauty. hat net gepackt. Dat waren och puer wahnsinnig Kerlen, puer wahnsinnig Genossen. ja, ja.
Dies du nach besser kenns wie ich. ja, ja, ich hatte Zeit viel mit hinnen zu dienen. Ich war auch mit hinnen op eng Tour gewiescht damals. Äh, äh, sie hatte gespielt, war et Köln, zu Köln an zu... Ähm, Hamburg war ech mat hinne gewiescht, gell, an dat war, et war zimmlech verréckt, et war total verréckt gewiescht, ne. Si haten, jo, wéi s du scho gesot hues, si haten och de Metal Battle deemools gewonne gehat. Ech hat se och zu Wacken dann dee Moment spille gesinn. Jo, war lëschteg Zäiten, ne, och zimmlech skurril. Si haten do esou en zimmlech ofgefuckten Stil, och mat Death Metal, Deathcore gemëscht, awer. Total verréckt an äh, ja. ja. Nach méi verréckt Texter méi. Et de Moment gepasst an äh Absolut ja.
dat, dat, dat, dat an Zäit gepasst ja. déi ja. die Richtung, déi ans richtig Zäit gepasst ja. hat ja. dat war gut ukom. Scha ze musikalesch he du gestär gehabt. Ja. Noch, wat war dat Litte? Äh, Chuck Norris fist in your face. genau, genau. dat war.
Jo, dat war alles gesot ginn, wat gesot gi muss ginn. Ja. Jo, dann hat mir och äh, Miles Repetition. Ich mein, mir han se schon der ja. letzte Episode vun eisen Albumen äh, ugeschwat gehabt, gell? Mhm. Och schon lang dobei ginn ja. se nach ëmmer an klingt immer besser muss ich ehrlich so ja, ja, das stimmt absolut Menge, guckt, wo, wo, den, den, äh, 2004 oder 48 also noch äh, die letzten ne? vom 2084 2084 ja aber ja äh, Zuhlen, ne? ja ich kann nicht rechnen ich kann nicht lesen ich kann nicht Zuhlen, Dyslexie, Dyslexie. Shame.
ja du hast recht äh, miles als als gewurz gerne ich meine uns an ihrer an ihrer ufangszeit äh, méi wie enke gesinn an mé egal se sinn nach ëmmer do an ze machen genau dat

Nee, esouguer méi laang, effektiv. Bei hir hir Demo war vun 2004, In the Scars. Gaia Midea Tatsaach. koum 2013. Ja, dat war sou gäilen äh, Album. a lo halt äh, ass. Den neien, deen elo kënnt, jo. Ja. Schonn, also wéi gesot, Absolut meng Favorite géif ech soen, Musek déi hei am Land leeft an. Jo dat kann ee scho soen. Si si meng ech mat déi bescht wou ënnerwee sinn. Ech freeë mech och richteg op den neien Album an si richteg gespaant wat do op eis duer kënnt. Jo ech meng mir hunn d'Single Mirage schonn héieren an Videoclip gesinn. Dat ass fir d'éischt emol en absolut gäil produzéierten Video. Top notch dat do gell.
Jo jo jo jo. An musikalesch kann een elo net wierklech soen, datt se, datt se ofschweife vum deem, wat se man. Mee et ass en interessanten Twist dobäi. Jo, et ass, et ass nemmi grad, also kléngt elo, also zumindest elo dat Lidd Mirage huet elo, kléngt nemmi grad elo esou wéi op Gaia Medaia oder op New Filth Order, awer et kléngt verdammt interessant, gell. Bëssen kann ee soen, et sinn eng gutt Schëpp Progressivitéit vläicht mat drop geluecht gell ja. an äh, ass wirklich gespannt wat den Album nach ze bidden huet ja. absolut oh, Basaten dat huet wahrscheinlich och wir wëssen zwar net genau méi dat huet vielleicht doch mal ihrem Line-up change ze dinn äh, si jo, äh, sinn ja awer awer drei Leiit äh, drei Leiit weg an drei neier do mhm. den, äh, den Drummer de Laurent an de Yogi sinn nach dabei an Déi aner, bah, déi, déi ware scho virdrun dobäi, mee elo si se halt definitiv do integréiert an elo héiert ee se dann och op deem neien Album. Wat hu mer soss nach ze spoilen? Guer näischt.
Ok, ma da war et dat.
Mär wëllen natierlech, mir hunn dat schonn eng Millioun Mol gesot, meng ech hei, mee ech soen et nach eng Kéier, Mir wëssen natierlech elo net, wéi dat elo dëst Joer wäert elo weidergoen mat der ganzer Situatioun an mat de Concerten an hei an do. Mir hoffen zwar, dass, dass virun allem, virun allem eis lokal Bands kënnen erëm e puer Concerte maachen an mir wéilten dann och do eventuell dann op eventuell Interviews dann mat deene gewëssenen Herrschaften, ob et elo zum Beispill Scarred ass oder, oder Asator oder esou. Mä mir, mir sinn do um Ball. An dat wäert op jidde Fall nach dëst Joer beescht duerkommen an dann. Ja, hoffen, datt dat klappt. Jo, jo, dat wäert scho klappen.
Et ass halt e bëssen eng, eng komplizéiert Zäit elo an ech menge Dat Gedold ass, souwisou. Dat Gedold ass e souwisou. Wuert, wat dëst Joer net grouss geschriwwe gëtt, äh, gouf an dat muss een einfach elo mol esou soen, wéi et ass. Déi muss een definitiv matbréngen, Gedold. An da wäert dat scho klappen. Ech gesinn Mir sinn op zwar alle Fall perséinlech. optimistesch. Hm?
Wéi? Mir sinn op alle Fall optimistesch.

Ja, da just an och eng... Nofro. An och Nofro, jo dat kann en definitiv soen. An ähm, da sinn do dëst Joer ëm eppes ze bidde ze buede kritt. Gebuede kritt. Ja. Ech kann net schwätzen.
Ech sinn am Waffel och gespannt, wat nach alles kënnt. net nëmmen dëst Joer, méch meng am allgemmengen an der Zukunft. Ja. Äh, ja, ja. Och äh, nei Bands, äh, déi rauskommen sinn. Äh, Komme man eng Band Pit. Du an ech. Oh freck.
Du wees sech musikalesch dat net mega begabt sinn ne. Ach. Ich wees net op eng Batterie kënnecht ausginn. Afir ah, äh, Band mir kéinten mir kéinten mir kéinten eng Coverband kreéieren, wo man dann och dann einfach Kaméidi nennen. Well et wäert och genau dat da sinn. An mir mir coveren da just äh, äh, Dunkelheit vu Burzum. Dat ass dat eenzegt wat mer zesummen kënnen. Soss näischt. Soss näischt, mir spille just ee Lidd. Da kann ech effektiv et op der Prix spillen. A mir, a mir, mir froen, mir froen esou 35 Euro Entrée. Wow.
A mir verkafen och d'Lidd Dunkelheit, well Buchzem gëtt et souwisou deelweis net méi. Also kréie mer do och keng Problemer, soen ech emol esou. Genau. Dat ass dach e Plang, dat ass dach en e long term plan fir d'Zukunft. Ja, absolut.
Domat komme mer wäit. Illegal Covere verkafen, net? Dat kléngt no engem Plang. Ech mengen, dat wäert laang daueren, bis de Mord de Wark eis uschwätzt. Nee, dee kënnt heem. Dee kënnt heem. Op Besuch. Jo, wahrscheinlech och schonn dat. E kënnt schellen. Awer kee Besuch, op deen en sech wäert freeën, wahrscheinlech, ne? Nee, nee, an e wäert, e wäert och bestëmmt zoufällegerweis e Messer dobäi hunn, op dat mer dann dee Moment gefall sinn. 36 Mol. Mee jo. Ech mengen, ech mengen, mir hunn esou plus minus alles gesot, wat ee kann soen iwwert déi lëtzebuergesch Zeen. An a verschiddene Kontexter natierlech. Jo, zumindest fir de Moment. Ech menge wann an Zukunft méi erauskënnt, da maache mer dat sécher nach eng Kéier, esou eng Episod, fir en Update ze ginn, wat et dobausse leeft. An och eben, wann News kommen, soubal mir eppes gewuer ginn, gitt Dir et dobaussen dann och gewuer, sief et duerch eis Facebook-Säit oder eben duerch eisen. Podcast. Yes.
A wann der da kënnt der do vläit luusse goen, vläit fannt der eppes, awer net wéi gesot, mär kënnen och gären d'Enzyklopädie Metallum mat der Lëscht wäerte mer vläit och nach eng Kéier weiderdeelen, dass dass der halt eppes nozesichen huet fir déi wou interesséiert sinn. An jo, ech géing soen, dann war et dat fir dës Kéier an dann wënsche mir iech emol e gudden e gudde Start an dat neit Joer an dann héiere mir eis deemnächst erëm hei Bei Kaméidi. bei Kaméidi. Bis deemnächst dann.
Sayonara Pit. Tschüssi.